thobela thobela thobela bakoni mošate ko mogolo mošate kwa bakoni thobela re sa buile gape le kgono re buile ka e nngwe topic thobela um go tloge malobanyana ga e be re swere topic ya lenyalo la sepedi le kgono re buile ka e nngwe thobela ke um topic ye e leng gore ke tlo re mohlomong wa re no fela re kwa batho ba bolela ka yona go na le ba ba malwanyana goba ke no re batho ba gabo rena goba ke no re šaba la thula re thobela ga le e sware goba ga le ikwešiše gore kotsi lebaka legolo gona ke eng re no fela re kwa ba bagolo ba fela ba re kgweding ya bošupa thobela Ga go be le, me, le meletlo, ga go be le mediro, ga go be le sela le sela. Ka gare go dikgoro ga go hlabiwe. Um kotsi batho ba ka dipotšiša gore a na lebaka ke eng. Lebaka le gona lebaka ke le legolo, ke lebaka le e leng gore mohlomongwe a ke re. Ga se le re tlo gore mohlong wa batho goba re le batho ba ba nama re tekgethetše lona ke lebaka le e leng gore le sepirišitšana le temane le ya semoya le tswa gona kwa moyeng gona kwa modimong tlhagong thobela temana e ya kgwedi ya bošupa go ileng ga yona um re rego ga re dire sela le sela sela le sela A na a kotsi ke eng, Thobela? Ke rata go ka di tsopola mohlomongwe wa dikgwedi tše tša segagaborena um go ya le ka mokgwa e leng gore bakgalabja ba gabo rena le bakgekolo ba gabo rena moragonyana be ba di bitša ka gona thobelo la ga e le gore ngwaga mengwaga e go ba kere ngwaga go ya le ka rena o re o šetšego morago goba ke re time clock e le gore ke tlo re šetše morago thobela re le maaforika kudu re le maaforika a leng gore mohlomongwe re tlo ra ka borwa thobela ga se ye ke tlo gore mohlomongwe e sepedišitšana le tlhago e sepedišitšana le dihla tša leratadima thobela ka gore lona leratadima ke lona le re botšeago nako ya gore kotsi re go kae re tšwa re e tšwa kae kotse re santse re e kae pele re yago bophelong kgwedi ya mathomo ya gabo rena ke yona e madi a kana fo gore ke january rena ka sega gabo rena re e bitsa gore ke pherekgong kgwedi ya bobedi ke february ka sejakane rena re e bitsa gore ke dibokwane kgwedi ya boraro ke mmatšhe thobela rena re e bitša gore ke hlakola kgwedi ya bone ke april thobela rena re e bitša gore ke mopitlo ya bohlano ke may rena re e bitša gore ke moranang ya botshelela ke june Rena re e bitša gore ke ngwato bošego thobela ya bošupa e re tlogo tla re bolela ka yona thobela ke yona july rena re e bitša gore ke mosegamane gore mosegamanye gwa tla ya boseswai e lego august rena re e bitša gore ke phato gwa tla ya bosenyane um e lego gore ke september rena re e bitša gore ke lewedi thobela Gwa tla ya bolesome ke October goba ke yona October ga bakgekolo le bakgalabje ba gabo rena ba e bitša rena re e bitša gore ke diphalane gwa tla ya bo lesome le motho ka o tee ke November rena re e bitša gore ke dibatsela ke mokane ya ba e ya mafelelo ya sejakane le nkweng ke realo ke re ya sejakane ke a tekora um y ke re ya sejakane ke yona december re e bitša gore ke manthole ke kgwedi tša ngwaga o e leng gore ke tlo re mohlomongwe o tlile le bala ba bodikela ga ba tlo tla mohlomongwe ba re tsentšha mole go baleng ga dihla ka segagabo bona ka gore bona ba šomiša calendar e re tlo go e bitša gore ka sekgowa ba e bitša gore ke um the gregorian calendar ya gabo rena ya seafrika thobela ke e re e bitšang gore ke adams calendar ke e sepirišetšana go le dihla tša lera tadima thobela go ya le ka mokgwa o ba kgala bjale bakgekolo ba kgale ba bogo ba e bala ka gona go bo go na le mekgwa ya gore ba kgone go tseba gore ko tseba go kae ka go bea maswika-swika ka mokgo ba a beago ka gona mo dithabeng tsoko tšeo di itšego ke mo ke tlo gore ke mephoma ya gabo rena mo re bo re kgona go ka bona gore kotse le ratadima le re botša re go kae ka seo sebaka thobela ka gore wa gabo rena ngwaga ga ona dikgwedi tše Thwale fa ke rialo Thwele. Wa gabo rena ngwaga o na le dikgwedi tše 13 go rago ke tše lesome le metšo e meraro ke ngwaga wa gabo rena ene kgwedi ya gabo rena go feleleng ga yona yona ka bo yona thobela ga e na matšatši a a 30 goba a 31 kgwedi ya gabo rena go ya le ka lera tadima go ya le ka mokgwa letšatši le sepelago ka gona thobela kwa legodimong goba ke no re gona kwa lefaufau le sepela matšatši a 28 go ra re ke masome a mabedi le metswe e, e, e seswai thobela ke 28 days ke mola o tlo go bona ga o ka tšea ona ngwaga o mengwaga ke ra kgwedi tše tše ba re tletšego le tšona ba ba ba hubedu thobela wa tšama o fokotša matšatši a a re bolelago ka ona o tlo a bona gore matšatši a re ya kgwedi ona ka bo ona ke kgwedi e le ya gabo rena ya bo ya bo thirteen thobela mola o tlo go bona le kwa meberekong batho bao ba berekago kwa meberekong Ba fela ba le konketša goba ba re konketša ba re botša gore na le ntho ba e bitšang gore ke te ke thirteenth check a re ke bonase thobela ga se bonase ke kgwedi ke matšatši a o a bereketšego thobela le ga bona bao ba re patelago ba sa tsebe gore kotse ba re patelelang bahlami ba tsona dihla tše bona ba tseba gore kotsi e be e le ga goreng ka gore motho um ke ntho e re e bitsang gore ke astro theology goba astro physiology thobela ka gore tsona dihla dihla tše re di badilego ka moka ga tsona ga di direga fela kwa lefaufaung le ka mogare ga rena di a direga re le batho ba nama goba ke re le batho ba moya thobela Ke moka a re tseneng mola temaneng yele ya kgwedi yele ya bošupa gore lebaka legolo wae bakgala bjale bakgekolo ba kgale be ba re ka kgwedi ya bošupa o kaneng ga go direge sa gore le sa gore ga go direge sa gore le sa gore le sa gore rena ka se sebaka kgwedi e re lego mo go yona as we speak ke july

re fa go re rego ke ke kgwedi ya re ke kgwedi ya bošupa a re kgweding ya bošupa go no bjalo kgweding ye re lego mo go yona rena re le maaforika re kgweding ya bo eleven thobela ga ke rialo re lego kgweding ya bo eleven re šetše ka kgwedi tše pedi fela e lego agostos ai ke yona ke agostos a kere Ke mokane ke September ka gore wa rena ngwaga ga ona bo thoma exactly ka di one tša September. Re emela naledi tsoko ke yona e re fa go signal. Naledi ele ba e bitša gore ke kotsi naledi ele ba re ke ke e lebetše. Mara go na le naledi tsoko e e leng gore ke moka e re fa signal ka September. Normally na go tšwelela ka bo thoma ka bo di eleven. tša september bo di-fourteen go ya kwa bo di-sixteen jalong jalo ga e fetse o tswelela ke gona ga re tseba gore bjala ngwaga wa tshela re thomme ngwaga o mompsha wa segagabo rena wa seafrika thobela re le ka mo borwa rena ka gore rena re towards the south ke molo o tlogo bona bala ba lego um in the northern hemisphere bala ba lego kwa europe le nageng tše dingwe tša gona kua thobela ga bjalo rena re mo maregeng bona go tsena go tsena go tsena seruthwane ga bjalo ko re nkano re selemo se a thoma ka kwa ga gabo bona bjalo thobela rena re mo maregeng ke molo o tlogo o bona gore nako tša rena le batho ba le ba bodikela ga di tshwane bjalo re swere nako ye e leng gore mohlomongwa ke tlo re re e fele ke bona re rutile ke bona gore re nakong ya gore um ke nako ya bona e sego ya rena go ya le ka geographic location ya poleke yeo mo mo re leng gona ka seo ka ka seo sebaka thobela kgwedi ya bošupa mosegamanye lebaka legolo la gore why go iletša ka segagaborena go ile go yi gore gore ile mo ke temana gore kotsi bao e lego um badumedi le bona ba tseba gore ka kua pukung ya bona e kgethwa go no bolelwa gabotse gore ge modimo tlhago a hlola le lefase o le hlotše thobela a le hlola um Ka matšatši a šupago ga ke se phošo, ka gore ga ke motho wa go tsena kereke, bao ba tsenago kereke ba tlo mphošolla. Mara ga ke gopola, ga e be re sa le rena re sa tsena tšona kereke tšeo tša bona thobela, re be re ekwa gore ba re, Yela Modimo tlhago, ga a hlola lefase, o le hlotše ka matšatši a šupago. Ba ba ba bolela ba re, Ka leng la bošupa a khutša. ke seo puku e ya, ya, ya, ya balumedi re go tšea go sona ene re dumelelana le yona temane e le gare e ganetše ke therešo ke molo o tlogo kwa ba rego modimo tlhago ga a fihla molo go nomorolo ya bošupa o ile a khutša gona ka mo gare ga puku yona e kgethwa gape ga o eya kwa go numero o ile o bala ka kwa go numero ke numbers seven verse 77 e tlo go fa ditaba ka yona temane re bolelago ka yona thobela ka gore bahlami ba yona puku e la thobela ke batho ba e leng gore bao ba phuthologile kwa moyeng be ba tseba ditaba tše go feta mohlomongwa tšeo re di kwago baruti ba rena ba sebjalebjalo tšeo ba re dutago setšhaba ga bjalo thobela ka gore boati ba bona nnete ke nnete um ba bona ditaba ka reverse Maaka ga se maaka, goba maaka ga se makhura, bagologolo ba fela ba rialo. Efa ka mokgwa wo, ga o eya o ile o bala kua go Numeri 7 verse 77, e tlo go fa ditaba ka nomoro šupa, gore kotse a na nomoro šupa go riega'ng ka ga yona kua moyeng thobela. E re tliša gape gore gape nomoro šupa yona ka boyona ga re eya kua, Lihleng tša leratalima goba dinaledi, go na le planete tsoko ka sekgowa ba e bitša gore ke Neptune, rena ka segagabo rena re e bitša gore ke Nalane. Nalane yona ka bo yona thobela ke planete ya bošupa goba a kere ke ke naledi ya bošupa go tlogeng ga re dibala re tlogela letšatši ka gore letšatši le lona e fa Yena Jesu e wa merena ye batho ba bolelago ka yona thobela, ba rego ke lesedi thobela leo le lelekišago leswiswi, e fa a lona. A go na ye mongwe wa lekgowa goba ye mongwe wa go dirang re bolela ka lona tšatši le re le bonago mehla le mabaka? Ke lona le re hlabelago. A go na ye mongwe Jesu Iso ke lona tšatši le batho ba mohlomongwe ba tšhaba go ka e bolela. Ke therešo, ke nnete, ka gore puku yona ye kgethwa ye ba e balago batho ba gabo rena yona ka boyona thobela e tepolelela ka dihla tše di diegago kwa leratadimeng. Ke mola o tlogo kwa ka mo pukung ba fela ba bolela, ba bolela mantšu a mang ba re, Thato ya gago Merena ga e direge mafaseng bjalo ka ga e diega magodimong. Re fo ba bjalo le go rena re le batho ba seo se lego mo lefaseng. Se šala morago seo se riregago kwa magodimong seo re se bonago mehla le mabaka. Thobela. Yela naledi ya rena re e bitšang gore ke nalane. Thobela. Le gone bjalo makgowa goba a kere majakane thobela a na le dilo tše e leng gore ba di bitša gore ke di-telescopes thobela di kgona gore di pontšha kgole di kgona go re laetša, re kgona go ka tseba gore kotsi a na naledi ye le sebopego sa yona ke sa mohuta mang ga e re batametše le kgauswana naledi ye le yona ka bo yona thobela ke naledi ye e leng gore ge ba le ba dithutelago tša leratadima ba re e no ba metsi yona ka bo yona thobela ke metsi e no ba planete e leng gore e foga meetse yona ka bo yona thoya ke nalane meetse ya lekotse a e ra gore eng rena re le batho ke mole o tlogo kwa le gona ka mopukung ba fela ba re le letswai la la lefase thobela go ba letswai la lefase ba no ra gore re meetse thobela ande ke therešo re meetse ka gore Mebele ya rena yona ka boyona it's made of, I mean, e dirile, e, e, it's made up of 85 percent water. Eh, ke mokane tše tše dingwe ya ba tše dingwe dife, I mean, di ba re ke nna di-material tše dingwe tše di re bopago thobela mara 85 percent yona ke metsi thobela metsi ya wona ka bo ona ga re e tla kwa temaneng tšele tša semoya metsi ona ka bo ona thobela a bolela ka maikutlo, di-emotions tše e leng gore di a direga godimo ga rena re le batho. Ke mo le o tlo go bona bana ba gabo rena ba le ba bantšhanyana ba le ba fela go ba re ba tshwenya ke mebo ya thobela. Sa mathomo ga motho ke mo ka tlo lora, o thoma ka go lora metsi thobela. Ke se ka polelo sa go leka go ka molaetša gore kotsi go na le se se riegago ka gare ga gago emotionally goba maikutlong ga ke rialo. Ke moka lebaka legolo la gore bakgalabjwa le bakgekolo ba gabo rena ba re ga re etla mole go šupa, šupa baloi, e lego yona mosegamanya a ke rialo kgwedi ye le thobela. Ga re hlabe, ga re keteke, ga re dire selo, re a ema re a khutša. Re boela kwa bomodimong jwa rena, ra boela kwa moyeng wolo wa tlhago, wolo wa Modimo tlhago. Ke moka ka gare ga rena go riega dilo tše dintši mo e leng gore go riega ntho e re e bitša ka sebjalebjale re fela re ekwa batho ba bolela ba re go na le ntho ba e bitšang gore ke spiritual awakening go riega yona temana ya go swana le yona eo mmeleng wa motho mang le mang ga go kgathale gore o awe goba ga o awe na mara temana ye yona e gona e ya phethega ka gare go mmele wa motho thobela Ke mola o tlogo o tla o bona ke moka re re mo kgweding ye ya mosegamanye thobela re a iletša re a ema re fa mmele wa rena wa metsi le go mmele wa, wa, wa di-emotions thobela gore o tepeakanye gabotse thobela ke mola o tlogo o bona ke moka re go etla temane ya gore ke moka re fetša re re wo wo kahletšang Ga go na modiro, ga go na monyanya, ga go na sela le sela. Go direga temaneng, go direga ntho re e bitsang gore ke spiritual transformation ka mogare ga mebele ya batho thobela. Lebaka legologolo la gore go bo go fetse go fitlhelwa fao e be e le yona temane ya gore ke moka bomodimo bja motho ke moka le bokhutši o kgone go te khwetša gabotse gore ga botlo o tshela bo eya kwa go phato goba bo eya dihleng tše dingwe thobela e gobane ke mokane bo dutše gabotse madulong kwa semoyeng ke mokane ditaba di tlo fetša di sepela gabotse um ga re tlo ba le kgakanego goba ga re tlo ria dilo ka ribese go swana le ga ga yalo mohlomongwe ke tle gore setšhaba sa gabo rena se ria dilo ka reverse, ka gore ga bjalo boati bja batho ba gabo rena ga bjalo go na le ba e leng gore go šalwa ba le ba bodikela morago ka gore kgwediši ke yona mosegamanye ke july ke yone ya bošupa ba le ba bodikela ba na le di-rituals tša gabo bona tše e leng gore ba di phetha ka kgwedi ye ba itokišetša sehla seo se latelago ga ba le ka kwa Bale, re ba lego towards the north, the Europeans, Thobela, bona ba ditokišetša go ya seruthwaneng, lehlabule, a sego lehlabule, ke ra seruthwaneng, um ba ya sameng, Thobela, rena re sale mo maregeng. A na jwale. Ga re celebrata tšeo ba di celebrate, ba, ba, ba, ba di celebrate, ba di celebratago ka kwa ga bo bona. Rena ke eng seo re se celebratago thobela? Ka gore ka, ka, ka, ka, ka bona ba celebrata ba lebeletše leratadima la bona gore le ba botšang. Bjalo kotsi rena la rena leratadima kotsi le go kae ka seo sebaka thobela? ke potšišo um ke dumela gore batho ba tlo dipotšiša gore kotsi ba go kae ka se sebaka, ke nako mang, ba go kae thobela ke moka re kgone go tseba gore kotsi ke moka ga re fore ka gore ke moka ba re ya swa e ya utswa thobela ka moka ba re lešaba šelele ba re go gwaiwa ke moka ga ke seo se riegago go batho ba ga ba gabo rena maaforika ke seo ba se rieya go thobela go šala batho ka moka morago go lahleng tšela e bego e le tša gabo rena thobela di bego di le in, e, di lego e, e, in sync le tlhago ke moka ne re kgona go- re kgona- re kgona go ka tseba gore ke moka lebaka legolo e be e leng ga re tloba ra fetša re re kotsi ele ya bošupa go a ila thobela bagologolo ba fela ba bolela mmolelwana ba fela ba re ke šupa šupa baloi be ba tee kwa thobela Bagologolo re foufela ga ba ntše ba bolela ba fela ba re aowa ka lapeng ke moka ga gagwe ga e le gore ke moka bana o na le ba šupago tla o leke gape mohlomongwe ke mokane ebe ba seswai thobela e se ka fo ba ba šupago ka gore re be re fela re e bona ntho e ga se nonwane le bjalo le ga bjalo e sa direga ga o ka hwetša ke moka ba šupologa thobela mafelelong e mongwe o fofetša o a pomega gore ke mokane ba šale ba le ka mogola. Lebaka legolo e be le gore nomoro e šupa yona ka boyona thobela um go bulega di-votex tše dingwe tše serious tše ntšhi ka kudu ka kwa moyeng mo e leng gore ke moka um ke mole o tlogo kwa bagologolo ba gabo rena ba go fetša ba fihla ba fihlela mo temaneng ya gore kotsi go a ile thobela ke nagana gore ke tloga ke e tladitše seatla Ba bantši ba tlo ikwešiša gore why mohlomongwe go ila. Go ila gona ka mokgo goba ka yona mebolelano mebolelano re lekileng go ka le laetša ka yona thobela. Tše dingwe di gona mara ke kwešiša gore go lekane.